א אינגערמאן ארבעט ריעל עסטעיט, ער איז א בראוקער פאר קאמערשל ריעל עסטעיט דיעלס, ער האט געהאט א דיעל וואס איז א חלום פון יעדן ביזנעסמאן, ער האט א סעלער, איינער וואס איז גרייט צו פארקויפן א קאמערשל בילדינג, נישט נאר ער איז גרייט, ער זוכט צו פארקויפן, ער האט א בייער וואס זוכט צו קויפן, אבער די חידוש דא איז אז די בייער דארף נישט אנקומען צו קיין איין דאלער פון די באנק. ער האט פארקויפט א געוויסע בילדינג, ער ליגט יעצט מיט געלט, ער ווארט צו אינוועסטן, ס'איז נישט דא קיין בעסערע ביזנעס שידוך ווי איינער וואס זוכט צו פארקויפן, איינער וואס זוכט צו קויפן, די געלט איז דא, און די גאנצע טרענזעקשן דארף דויערן צווישן זיבן און פֿערצן ביזנעס טעג, דא האט זיך אבער געמאכט א אפהאלט אז די באנק געט נישט ארויס די פעי אף לעטער, וויפיל געלט דארף די באנק האבן אויסצולייזן דעם פראפערטי? פארוואס געט עס די באנק נישט ארויס היות דער וואס פארקויפט דעם בילדינג האט שוין עטליכע חדשים נישט באצאלט קיין מארטגעדזש, און מען רופט און א לויער רופט, די סעלערס לויער רופט, די בייערס לויער רופט, דער גאנצע דיעל ווערט צעפאלן. ס'איז אזוי אויסגעקומען, דער בראוקער האט מיך פערזענליך גערופן, און ער זאגט מיר ארנאריע איך דארף א גרויסע ישועה, אין מיין אלע יארן אין ריעל עסטעיט האב איך נאך קיין איינמאל נישט געהאט אזא קוויק ענד איזי דיעל, איך קען נישט באקומען די פעי אף בשום אופן נישט און עני דעי גייט עס צו פאבליק אוקשען, וואס טו איך? כ'האב געפרעגט דעם יונגערמאן זייער א סימפל שאלה, ביסט א ביזנעסמאן? ביסט אין אפיס? די האסט א קאמפיוטער? ווי אויסגעהאלטן ביסטו אין טעקנאלעדזשי? אוי טו מיר א טובה רעד נישט צו מיר וועגן טעקנאלעדזשי איך רעד צו דיר וועגן א דיעל וואס איז גרייט צו קלאוזן איך דארף א ישועה טו מיר א טובה איך רעד מיט דיר רוחנית אנדערס מאל איך רעד יעצט וועגן דעם דיעל איך רעד נישט וועגן רוחניות איך רעד וועגן דעם דיעל. ווי האלטסטו מיט טעקנאלעדזשי? איך בין גאנץ פיין, כ'מיין שטייצעך כ'האב א פילטער און. איך קוק נישט וואס מ'דארף נישט, מיין ס'מאכט זיך אמאל ס'פאלט אריין עפעס דארפסט אפהיטן באט איך זוך עס נישט, איט איז וואט איט איז, איך זוך איטס נאט וואט איט איז, ווייל דו זעהסט אליין קלאר אז די רבונו של עולם רעדט צו דיר, דיס דיעל מעיקס סאו מאטש סענס פאר עוועריבאדי אינוואלווד, עפעס האלט עס אפ, ס'איז עפעס נישט נאטירליך. זאג מר מר איך וויל זאגן דעם אמת, איך בין מער ווייניגער אקעי, די פילטער אין אפיס ס'נישט די בעסטע, איך קען גיין עטליעסט א דרגה ארויף דא סא צו דער דיל גייט דורכגיין צו נישט. דיין נשמה דארף אז דו זאלסט ארויפגיין, אויב דו קענסט דארפסטו ארויפגיין מיט א דרגה, ס'האט גענומען צוויי און זיבעציק שעה און ער רופט מיך אן, ער האט קוים געקענט רעדן, ער איז געווען געשטיקט מיט טרערן, הנריה דעי דזשאסט ריליעסד די פעי אף, שקויעך. טייערע לעכטיגע ברידער, ס'איז נישט א נאריע, העז נאטינג טו דו וויט מי, די רבונו של עולם רופט צו אונז קינדער צו ווערן נענטער צו אים, טעקנאלעדזשי איז די נסיון הדור דער איז נאו קוועסטשען אבאוט איט, פארוואס? ווייל אונזערע אויגן דארפן ווערן אפגעהיטן און הייליג יעדע רגע פון יעדע מינוט. צו מען גייט אין גאס, צו מען איז ביי זיך אינדערהיים, צו איז מען ביי זיך אין אפיס, יא קאמפיוטער נישט קאמפיוטער, אונזערע אויגן זענען א זאך וואס באלאנגט צום רבונו של עולם, ווען דער רבונו של עולם זעט אז מען נעמט דעם נסיון הדור און מען קומט עס איבער, זאגט דער רבונו של עולם, אהא, דו ווילסט זיין נאנט צו מיר? ביי מיר זענען אלע טויערן אפן, די בענק געט א פעי-אף, די מוכר איז צופרידן, די קונה איז צופרידן, די באנק איז צופרידן און מער פון יעדעם איז דער בראוקער צופרידן. פארוואס? ווייל ער איז צופרידן און שטעלט דעם רבונו של עולם צו דער דיעל גייט אדורך צו נישט. א דיעל איז געטוהן. א סטעפ אין די רייט דירעקשאן. ביסט ארויף א דרגה, האסטו געמאכט די בעסטע אינוועסטמענט אין זיך אליין און אין דיין עתיד. אשריך וטוב לך.
די היינטיגע ווידעא איז געספאנסערד דורך די וועלט בארימטע פירמע גדר פילטערינג, וואס שטעלן צו די שנעלסטע פילטערינג סעלושענס פאר ריזיגע ביזנעסעס מיט הונדערטער קאמפיוטערס און פאר אלע פריוואטע דעווייסעס. זיי פארמאגן הערליכע לאקאציעס אין אלע היימישע געגנטער, אין בארא פארק, וויליאמסבורג, קרית יואל, מאנסי, מאנטריאל און לינדען, וואו זיי שטייען גרייט אייך צו באדינען לויט אייער געברויך. זיי איינע פון די איבער דרײַסיק טויזנט צופרידענע קאסטומערס וואס האבן גוטע פילטערס אויף יעדע דעווייס און זענען זיך מחיה מיט אויסנאם שנעלע קאסטומער סערוויס דורך היימישע יונגעלייט וואס פארשטייען דיר און רעדן דיין שפראך. רופט שוין אריין סעווען וואן עיט, טרי עיט פאר, טרי טרי טרי סעווען, אדער גייט ארויף אויף גדר דאט ארג, און וועלט אויס א פילטער לויט וואס איר דארפט און אינסטאלירט עס אין מינוטן. די זכות פון די צענדליגע טויזנטער צוהערער זאל זיי ברענגען אויסטערלישע השפעות טובות.